Yoo ahwɛfoɔ a mohwɛ yɛ ɛnnɛ. Yɛabɔ awura sinitwani kɛseɛ paa Kumawood star baako a dodoɔ no ara wagye din a Koo Kanta Koo Kanta ne yɛnim no. Na ɛnnɛ yɛreba abɛtoto n'ano na ɔno ankasa aka ne nsɛm akyerɛ ahwɛfoɔ. Ɛɛm, mepaakyɛw wo din ankasa de sɛn Wada Roman? Oh, meda wo ase.
Sɛ nnɛ me nso so wɔato nsa afrɛ me a wobisabisa me saa nsɛm wei. Me din ara deɛ yɛfrɛ me Mister Adjei, Seth Adjei, saa ara na me din deɛ saa na yɛde frɛ me. Mm, na wo sini mu no ɛyɛ dɛn na wonyaa Koo Kantan ankasa? Yoo, sini mu ade koro a nti a maa menyaa Koo Kantan ne sɛ, Koo Kantan yɛ ɔhene bi a na ɔwɔ asafo dadeɛ so aba hene. In fact, na ɔhene no, n'ani so ɔhye, na n'ani yɛ den. Afei nso ɔdi asɛm a ɔde yie to yie. Nti me no na ɛbere biara metwe bɛn no. Nti hɔ ara na Nana ahwɛ me saa na ɔse ah wo deɛ menni hɔ a wo na awɔ hɔ. Nti ɔsɛ bere biara woto wo ho din Koo Kanta. Na ɛsɛ Koo Kanta.
Na ɛsɛ woyɛ ɔhene koraa mua. Ɔhene ɔhene mua siw adeɛ so deɛ na ɛsɛ na ɛsɛ yɛnkɔ nko ara. Mepa kyɛw sini mu kukudam Aa Koo Kanta a obiaa nni no, obiaa hwɛ ne sini bebree na nnɛ yɛne no twetwe nkɔmmɔ wɔ Yankee TV so yi. Yɛda mo nyinaa ase ne hwɛ a mo hwɛ yɛ ɛnnɛ. Ɛnnɛ deɛ bɔmb no ara na yɛreto nti mo ntie no. Aa Wadaroma, aa wo saa mmerɛ no a na wo kɔ sukuu, agorɔ bɛn paa na na wo pɛ paa? Yoo, meda wo ase. Mmerɛ a na me kɔ sukuu no, nokorɛ nie, Na bɔɔl na m'ani gye ho. Na mebɔ bɔɔl. Sukuu koraa na mebɔ sukuu team. Na me position ara yɛ number two. Nti na mepɛ bɔɔl paa. Na ɛhe ankasa na ɛyɛ Okuro? Wo maame ne wo papa ho nsɛm, wobɛtumi aka biribi kakra akyerɛ? Yoo, Me maame firi Akuapem Okuropon, Eastern Region, ɛna me papa nso firi Ashanti Region, ɛyɛ Abampena ase. Na me maame yɛ obi a na n'ani so ɔhyeɛ, ebi na agya wɔde woo me. Ɛna me maame nso yɛ obi a na ɔpɛ nokorɛdie. Ɔyɛ biribi ara na ɔka me bata ne ho sɛ yɛ biribi a ɔbɛtu me fo ama me so dabi dabi nso a biribi ara me nante baabi a mede me ne kɔdie ɛde ananteɛ nti na mepɛ me maame asɛm yie paa me maame nso ne yɛfrɛ ne sisi sisi a na ne yɛde frɛ no ɛna me papa nso yɛ obi a na ɔno nso so ɔha adwene deɛ ɛso biribi ara no woyɛ ne ba deɛ akwa biara so woyɛ bɔne deɛ a ɔtea ho Ɔno nso so ɛna meka sɛ ɔfiri Asante region a, Bampenase, Faade kwan so. Ok, Bampenase, Faade kwan so. Yɛda Nyankopɔn ase, yɛda Nyankopɔn ase. Um, age bɛn na wo break your virginity? Wo ne ɔbaa da a yɛtee mu dɛ. ahyɛaseɛ no, na wadi mfeɛ sɛn? Ɔbisa asɛm paa o. Ɛɛ okay, mmerɛ a mede huu ɔbaa a metumi ne ɔbaa daeɛ deɛ, saa time no na mesua. Na mewɔ mfeɛ bɛɛ du mmiɛnsa. Ei! ɛnɛ deɛ ɛnɛ deɛ ahwɛfoɔ ɛnɛ deɛ ahwɛfoɔ wobɛte nsɛm o ɛyɛ nsɛm hyehyɛ amenam ayo toa so ɛ toa so na na meha adwene paa nti bɛyɛ mfie du mmiɛnsa ɛna mehyɛ aseɛ sɛ m'ani gye saa nnoɔma no ho sɛ saa time no a na meka sɛ m'ani gye bɔɔl bɔ no ho nyinaa nti na ama saa nnoɔma no wɔ wɔn adwene mu nea na ɛma mekura m'ani gye ho ne sɛ Bere a anka yɛredi agorɔ na yɛresa me mmrane na yɛbɔ gye me so no, na me tiri ada paa. Nti na m'adwene wɔ saa adeɛ no so. So ɛnyɛ sɛ bi a na m'adwene wɔ saa adeɛ no so nti na bere biara megu maa so? Daabi. But saa tam na me feel sɛ metumi hunu saa adeɛ no. Na at the age of thirteen, adwene bɛn na ɛbaa wo tirim sɛ ɛwɔ sɛ wokɔyɛ saa adeɛ wei? Wonim sɛ asɛm o, wo deɛ woakyerɛ mu ɛ. Ɛyɛ nokorɛ.
Na adeɛ a ɛmaa m'adwene baa saa adeɛ no so sɛ, Saa time no na yɛ susua na yɛ te kwada so kwada so nso na yɛ woo me nti ne yɛ wɔ agorɔ bi a na yɛ frɛ no anto akyire ɛhɛn saa anto akyire no nti ne yɛ ne mma baawa no nkwala mma baa no na na yɛ di saa agorɔ no so yɛ tɔre bi wɔ a anto akyire na yɛ saa wɔ agorɔ bi a wokɔ afam no agya bɛ wokɔ afam no nti saa adeɛ no wokɔ yɛ a na ɔbaa no gyina a na agya wakɔ fam ne sei Nti saa adeɛ no anyɛ yɛ no ara na ɛmaa m'adwene sii saa adeɛ no so. Saa agorɔ no anyɛ yie no ɛna ɛmaa m'adwene sii so. Na at that age no wo ho sanee o. Ɛɛ sɛdeɛ mɛka sɛ ɛɛ nsuo nsuo wo nsuo firi wo ho baeɛ anaa?
Ɔno deɛ saa time no deɛ na adwene biara ni so sɛ ɛno ara sɛ ɛkura afikyire. Yɛkɔhwehwɛ mfikyire ara na yɛyɛ saa ade no nti, na saa adwene no, nimdeɛ no nni hɔ sɛ me ho asiane me anaa biribi a ɛte saa. Ah, na di agorɔ so ayɛ dɛ, TV so ayɛ dɛ nnɛ. Ei! Oh, nice, nice, nice, nice. Na Kokanta sɛ bi anka yɛbɛbisa ah, sini mu, yɛmmra back to sini mu. Hwan na wofaa no sɛ ɔyɛ wo mentor ɛwɔ sini mu a ɛno nti no ɛ- ɛ- ɛ- ɛpia wo ma wobɛtɔɔ sini adwuma mu? Yoo meda ase paa.
Nea mefaa sini no mefaa no sɛ me mentor paa deɛ ɛyɛ Ɔfa Akorɔbɛtɔ. Ɔno na ɛmaa mefaa no sɛ ɔkwan biara so papa yi deɛ ɔwɔ sɛ mesua sɛdeɛ ɔsi yɛ no because na m'ani gye ne ho, ne nneyɛɛ ne ne biribiara nti ɛmaa mefaa saa Akorɔbɛtɔ ne su. Ei!
Na ɛyɛ a na sɛdeɛ ɛyɛ a na moteɛ yi, Wonam a wohu sɛ seesei ano wo ho ɔden, wo ho nso ɛfɛ. Ɛba saa a, mmaa no, seesei a wobreaki wo virginity thirteen years yi, still na wonyɛ sure sɛ mmaa baawa no a wɔwɔ sini mu no woha wɔn anaasɛ wotwi bi, woma wɔn srut akɛseɛ, wobie gya. Yoo, meda wo ase. Ɛm sɛ saa adwuma wei no ankasa no, nokorɛ nie. Sɛ wode wo ho wura mu na woba soro kakraa bi a, nokorɛ, sɛ woantintim a, mmaa no, yɛ a na wɔha adwene. Ɛyanom ha adwene paa na sɛdeɛ me nso me si teɛ no, ɛwom sɛ mmabaa no yɛ na wɔn de wɔn ho bɛhyehyɛ me deɛ, nso ɛyɛ na menni saa adwene no sɛ sɛbe wɔn a me ne wɔn yɛ saa adwuma no, mede me ho bɛka wɔn anaa biribi a ɛte saa. Ɛfiri sɛ wonya de wo ho ka ne sɛ ɛwom. Na sɛ biribiara mokɔ location anaa set no so a, biribiara wɔbɛtaataa wo saa na ama yɛ adwuma no a woyɛ no w'adwene nyinaa nni so. Nti mmaa no deɛ nokorɛ nie wɔn ha yɛn ɛyɛ na biribi a wɔn taataa yɛn ba yɛ kɔ sɛt so deɛ ana saa deɛ no ɛnyima. Na kyɛ sɛ ɛnɔkorɛ sɛ nansan bi sinini bi bɛkekaa sɛ sinifoɔ mo fefa mo ho no na kyɛ sɛ ɛyɛ nɔkorɛ saa. Ɔno deɛ ɛyɛ na me te bebree ɔno deɛ me ntumi nka sɛ ɛnyɛ nokorɛ ɛna baabi wɔ a mɛtumi aka sɛ ɛyɛ nokorɛ kyerɛ sɛ ɛbi biara ɛna mmaa no titiriw na wɔtaa de wɔn ho bɛhyehyɛ yɛn. Ɛnna onya ho atew din kakra bi sɛ ɔwɔ soro a, na ɔde ne ho bɛhyehyɛ hɔ sɛ ɛyɛ a wo nso wobɛtumi amena atwa sini no bi. Ɛnna bi kyerɛ sɛ nsɛnsɛm bebree, woka sɛ woreka mu ayi deɛ a, ɛbɛha adwene. Nsɛnsɛm deɛ, emu bebree yɛ nokorɛ, ɛnna fa baabi wɔ hɔ nso a, ɛyɛ na ɛnyɛ nokorɛ.
Na sini adwuma, wobaa sini mu no, adi mfeɛ sɛn ni? Yoo, mebaa sini mu no, akyɛ. Sini, mede me ho wuraa saa adwuma wei mu, sini adwuma mu no, ɛnkyɛe koraa no, Mfie bɛyɛ aduonu ne akyire deɛ menya. Hey! Akyɛ paa. Hey, ahwɛfoɔ ɛnɛ deɛ ama yɛ interview ayɛ interview interview na interview deɛ ɛwɔ me papa. Hey, obi baa sinim aduonu ne akyire meaning twenty something years. Twenty years akyi nie. Um, twenty years akyi ne ne kyɛ sɛ saa deɛ a ɛwɔ sɛ wɔma yɛhu wo experience. Experience bɛn na wokɔɔ sinim twenty years ne akyire wanya? afiri mu, nneɛma bi a atenka bi a wanyinya afiri sini mu. Yoo ma experience kakra a me kɔɔ sini mu me de anya ne sɛ ama ma anya suahunu bebree ɛɛ kwan a yɛfa so a yɛkasa kyerɛ nipa dodoɔ a wɔba dwam afei nso so ɛkwan a yɛtumi ne mpanyinfoɔ akɛseɛ akɛseɛ ɛkasa ɛfa. ɛna afei nso kwan a yɛfa so a sɛbi wonya sika a wotumi hwɛ so yie because of sɛ daakye mpanyin bom anaa wɔn nkɔkora bom. Mama manya nneɛma bebree afiri mu, m'anammɔntuo ne m'adidie mu ne me nsuo nom biribiara ama manya experience wɔ mu paa ne kwan a yɛfa so a yɛtumi Kyerɛ sɛ nnoɔma bebree mentumi nka ne nyinaa. Metaa hwɛ wo sini paa. Time biara anaasɛ mmerɛ biara a mehwɛ wo sini no, um, mmerɛ biara no wɔtaa de wo yɛ ɔhene. Ade ntia? Secret ne sɛn? Ah, ɔhene deɛ nokorɛ, secret ne nyinaa ne sɛ, ɛna medii kan kaeɛ sɛ na mebɛn dadeɛ so aba hene a yɛfrɛ no Kuro Kanta. Nti ɔkyerɛkyerɛɛ me nnoɔma bebree, firi sɛ Nana no, na ɔpɛ m'asɛm, ɛna berɛ biara nso na meka kɔ ne ho. Ɛna afei nso, ɛɛ sɛbe woyɛ obi a woduru mpɛmpɛnsoɔ baabi a w'ano no kasa ne wo kasa mu abɛbuo biara na ɛwɔ mu a woka a ɛsi asɛm so. Ɛno nti na ama amanfoɔ a ɛbi biara no wɔbɛfa me sɛ mentwa sini na wɔn pɛ sɛ ɛbi biara obiara pɛ sɛ wɔde me yɛ ɔhene ɔhene ɔhene kyerɛ sɛ me kasa ɛne ɛɛ me kasa a me kasa no mpanyinfoɔ ne badwam ne me kasa abɛbuo bi a ɛtumi ba mu ma no si asɛm so. Ɛno nti na bere biara na obiara pɛ sɛ ɔde me yɛ ɔhene. Na mepaakyɛw wubetumi aka wo sini ahorow a woayɛ wɔ bere a wobaa sini mu no? Yoo, bere a mebaa sini mu deɛ, ɛnneɛ meka sɛ mereka adeɛ bɛkyeɛ. Sini deɛ bebree. Bobɔ bi ma w'ahwɛfoɔ ntie. Wohwɛ sini biribi te sɛ Ɔbaatan ne Suo, na wohwɛ Yɛagye Yɛafunu, Me Nua, Die Hard. ɛne kyɛ sɛ me werɛ afi bebree me werɛ afifi bebree na ɛwɔ mu ara mekae a mede bi bɛtoto dwa bebree na kyɛ sɛ sini no dɔɔso ɛyɛ nɔkorɛ yɛ interview mu sɛ yɛ mo sini no a moyɛ no nɔkorɛ nie motumi um, obi ɔ ɛnansan mi koraa no mekɔ me meyɛ lewe ne um, akorɔbɛto ne adwoa yanki ɔmo bobɔ ɔmo sini no nɔkorɛ nie ɔmo ayɛ sini pa mmea koraa deɛ mahwɛ no nso so no na ɛɛden sɛ wɔn bɛtumi abɔ ne nyinaa afa wɔn ani so ɛdɔɔso ɛdɔɔso ɛɛ nɔkorɛ ɛna wo sini yɛ agyeɛ funu ɔbaatan ne suo no nyinaa nso mehwɛ wayɛ adeɛ nyame nhyira wo ɛsom pa a wosom de ma ghanafoɔ kɔ so ara na bɔ adwuma ma ghanafoɔ aha na yɛba akyire aba bɛbisa ɛɛ kwan a wofaa so kakra bom kakra kyerɛ a wobɛ wobɛyɛ sini adwuma for 20 years ni a wadi sini mu akotene no ɛyɛ dɛn na wowura sini mu yo ɛkwan a mefaa so bɛyɛ sini adwuma ne sɛ me ankasa no na mewɔ asafo no akyire mbɛtena asafo na m'ani gye ekuo ɛteɛ ho nti metee nkwadaa kuo bi yɛfrɛ no respect your parents children's club nti saa kuo no a meteeɛ no ɛbiri biara na mema nkwadaa no meyɛ wɔn entertainment metumi kyɛ wɔn mu woyɛ sɛ woyɛ sɛ na kyɛ sɛ mede wɔn ɛyɛ saa adeɛ no concert ne ade ade no ɛna akyire mmea ankasa me saa bɛtɔn cassette nti kasɛt no a mea mebɛtɔn yi no ɛna mede wura sini mu sɛ m'ani gye saa adwuma no nti mewura saa sini twa no mu nti saa Kasɛɛte tɔn no ara na ɛmaa me wuraa saa sinitwa no mu a sesei no me nso metumi de twitwa sini saa. Wow!
Wow! Na kyerɛ sɛ mmerɛ bi a na yɛsusu sɛ anaa yɛgye di sɛ obi a wanhu, deɛ ɔhuuiɛ deɛ na ɔreka. Te sɛ na despite mo yɛse na, me deɛ manhu bi. Firi sɛ saa mmerɛ no mɛnka no sɛ mamfa m'ani anhu nanso meteteeɛ. Ɛɛ, sɛdeɛ wo mfeɛ aduruiɛ a wokɔɔ sini mu nso akyɛ yi deɛ, na kyerɛ sɛ wonim Despite a na ɔtɔn CDs a ɛnnɛ wagye din a yɛfrɛ no Kwame Despite. Wo ne no atɔn sini da anaa? Ɛyɛ nokorɛ, Despite yi a woreka n'asɛm yi, na mekɔ ne shop me ne no, ɛhɔ na mekɔfa cassette no bi wɔ hɔ. Despite na mekɔ ne shop kɔfa cassette. Ɛɛ, Miracle na mekɔ ne hɔ kɔfa cassette. Kyerɛ sɛ, mpanyimfo akɛse akɛse a na wɔagye din wɔ sini ho no a seesei wɔyɛ yɛn mpanyimfo no nyinaa, wɔn hɔ na biribiara miwura wɔn shop kɔfa ka sɛ, Enti Mister Kwame Despite deɛ, minni no paa, ɛnyɛ easy, ɛnyɛ agorɔ, minni no paa, miwura ne hɔ kɔfa cassette ne adeade tɔn de begu me so me kiosk mu tɔn nyinaa. Ɛyɛ nokorɛ sɛ ɔtan wɔ sini adwuma mu? Ɛɛ, sini adwuma no deɛ, ɛna meka sɛ ɛnyɛ sini adwuma nko, but sini adwuma na yɛka ho asɛm sisi a. Ɔtan deɛ, ɛɛ nokorɛ, ebi wom. Ebi wɔ sini adwuma no paa, ɔtan deɛ ebi wom. Fi sɛ me ankasa mɛtumi de me ho ayɛ example. Na mewɔ director bi wɔ hɔ, memmɔ ne din, memfa ne din nto dwa. Na director no pɛ m'asɛm, deɛ biribiara na ɔma me role a me ankasa ofii sɛ ɔde ma me a mɛtumi ayɛ ama n'ani agye ho. na ɔsan wɔ mmaa bi, mmaa no nso so mentumi mfa ne din nto dwa. Nti akyire yi deɛ metee ara sɛ obi bɛyii m'asotire a ɔyɛ star, ɔyɛ ɔbaa paa, ɔkuku dam ni, ɔbɛyii m'asotire sɛ ah, Kokanta, n'asenasi wayɛ ne dɛn a ɔgyina hɔ ɛkeka nsɛm sɛ na wobaeɛ nti director no mma ne wuro wɔ ɔde wuro a ɔde bɛma no nyinaa ɔde ama wo na woyɛ nti mentwɛn na mehu. Nti nnipa no bɛkaa saa kyerɛɛ me no na mekaa sɛ o, me deɛ mede Nyame na ɛnam. Nti sɛ mentwɛn no, mehu a me, nyɛ me na mema wuro no, ɔntumi nyɛ me hwee. Ɛno nti na medii kan kaa sɛ me no, experience a manya wɔ Sim sɛ me nsuo nom ne m'adidie deɛ, ɛkwan biara ne m'anammɔntuo, mehwɛ so yie. Nti ɛnokorɛ, ɔtan deɛ, ebi wɔ sini adwuma no mu pa ara, me, menka nnaadaa. Hwan ne wo tamfoɔ? Me mmom deɛ, menni, me, me deɛ, me, mentan obiara wɔ sini nom, sini adwuma mu. Me, Na mentan adɛn na obiara. wosusu sɛ obi tumi tan wo anaa obi tan wo? sɛ ɛno na obi na ɛbɛyi ma asotire saa nipa no nso ekuku dam ni nti sɛ wɔwɔ ante a kɔn mɛka nkyerɛ me.
na kyɛ sɛ ɛno no na kyɛ sɛ wohu ne saa na nso so no wada wo ho so sɛdeɛ wo oh, okay kookanta kookanta yɛda ase bebe na kookanta sini bɛn na yɛnhwɛ anim a nyankopɔn yɛ adom a wobɔ ho dwuma sɛ wode brɛ wahwɛfoɔ
Yoo, meda wo ase sɛ wabisa me saa asɛm wei. Sese, me sini baako a sese yɛnhwɛ anim paa, sini no ɛfɛ papapapapa. Ɛnyɛ asɛm ketewa a monhwɛ anim a ɛba a obiara bɛhu saa sini no. Yɛfrɛ no odiifoɔ ampɔnsa. Odiifoɔ ampɔnsa. Ɛyɛ sini a ɛfɛ papa. Yɛhyɛ da na yɛtena ase a yɛhyehyɛ saa story no. Ɛba nso a, mubehu sɛ yes, Odiyifo Ampon Nsa a na Koo Kanta reka no, enie. Ɛyɛ nɔkorɛ sɛ sini kɔ fam?
Ɛyɛ nokorɛ. Ɔno deɛ, ɛyɛ nokorɛ. Sini adwuma seesei no, ɛkɔ fam. Ɛkɔ fam ama seesei kyerɛ sɛ wonhu sɛ obi koraa ayi sika sɛ ɔrekɔtɔ CD bi ahwɛ anaa biribi a ɛte saa. Sini adwuma deɛ, ɛkɔ fam. Na seesei mpanyimfoɔ no de nneɛma bi agu akwan so a wɔpɛ sɛ Wɔtoto no yie na ɛsan apagya nokorɛ sɛ sini adwuma no kɔ fam. Enti asɛm bɛn na wobɛtumi aka akyerɛ ahwɛfoɔ ama no atɔ wɔn akoma so sɛ sini no deɛ ɛnni sɛ wɔma no fono wɔn na nnepa gu akwan mu a ɛreba? Yoo, deɛ mɛka akyerɛ ahwɛfoɔ nyinaa ne wɔn a wɔsɔpɔɔto me nyinaa ne sɛ, Ɛwom sɛ sini adwuma no kɔ fam, na mmom yɛde nneɛma agu akwan so a ɛresan abɛpagya. Ɔn sɛ meka wo srɛ wo hwɛ m'anim. Ɛyɛ nokorɛ, seesei mo kɔn adɔ Ghanaian movie paa. Seesei amanfoɔ bebree bisa me, nka nka menam kuro, menam abɔnten so a, na yɛafrɛ me, ei, Nana Kokantan seesei deɛ yɛnhu wo o, yɛnhu wo. Mommɔ mmɔden amfa mmra nti deɛ meka kyerɛ mo sɛ monnya aboterɛ kakra bi ma yɛn afe wei a yɛasi mu yi. Biribiara bɛyɛ yɛ sini adwuma na yɛde nneɛma agu akwan mu a, nea ɛde bɛba deɛ, ano ɔhye. Ɛnyɛ basabasa no bi. Te sɛ yɛ yɛyɛ biribiara kama sɔre a sɔre, biribiara a biribiara, action nso a action, stars nso a stars. Wo kanta sɛdeɛ yɛde bɛba deɛ ɛde twam ɛyɛ bugum, ɛyɛ bagam, ɛyɛ bugum bugum. Um, deɛ yɛ sa kɔ so bio ko kanta wadaworoma. Ɛdeɛ bɛn na wosusu sɛ ama sini no kɔ fam? Yoo, nea mesusu sɛ ama sini no adwuma no ɛkɔ fam ne sɛ Ɛyɛ fɛ sɛ ne ɛde hyehyɛ hyehyɛ nnoɔma bebree na yɛn deɛ ne yɛdwen sɛ biribi te sɛ kunkum bagyea ne saa amaaya no a abeba abeba no ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛno ka ho bi ɛfiri sɛ sɛ wobɛhwɛ a nansa yi yɛ yɛ demo de kɔɔ yɛ nana otumfoɔ mete wo so a ne masɔre yɛde kɔɔ n'anim sɛ ɔnka bi man ɛyɛ nokorɛ hwɛ sɛ akwasi buroni ɔno ɔyɛ saa adwuma ɔde ne sini ba no ɔde ne kurom kasa na de yɛ. Ɛso yɛn ankasa yɛn nuanom bi a ɛyɛ Ghanafoɔ yi ara bi akɔhyɛ aseɛ ɛka Twi sɛ buroni no ka ne kasa na ɔka Twi de ɛto aseɛ nti wobɛhunu a na yɛn nana nkɔkorafoɔ ne mmerewafoɔ na wɔakɔtena afidie no ho na wɔhwɛ kyerɛ sɛ ɛyɛ wɔn kurom kasa ebi wɔ ha koraa kwasi buroni no kasa no nam baabi na yɛ Twi nso so nam baabi ne nyinaa ka obi ɛna yɛn ankasa so ɛfa baabi wɔ gyina yɛn ankasa Sinifoɔ no, yɛn ankasa a yɛyɛ saa adwuma no, yɛn mpanyimfoɔ no ne saa yɛn actors no ne actresses no, yɛn ara na yɛma adwuma no baabi wɔ hɔ a ɛkɔ fam. Kyerɛ sɛ adwuma no, wobɛhu sɛ bi a adeɛ a me, Koo Kanta, meyɛ panyini a yɛde bɛma me a wɔsɛ meyɛ no, ne yɛakɔfa akwadaa ketewa bi ne yɛakɔ penti no, Yɛakɔyɛ ne dwene, yɛde powder ne chalk bi asensan ne tirim ne n'ano sɛ ɔno sɛbesɛbe no ɔno abɛyɛ akɔkoraa anaa ɔno abɛyɛ aberewa. Enti sɛ me me ba ketekete koraa hunu asemasi a ɔse ah ɛnyɛ asemasi nie ɛna sɛ sɛ yɛakɔyɛ no ayi sɛ onim sɛ ɔyɛ osua ɛso yɛakɔ penti no amena ayɛ no akɔkoraa. Enti wei nyinaa ka bi na ahwɛfoɔ no ara ne wɔn a wɔtɔ ka kasɛt no ahu sɛ no agorɔ bi ne yɛdie. Sɛ mekɔ Kanta mete hɔ yi sɛ wode me yɛ ɔhene a wompenti me ho baabiara. mewɔ me dwene kama, mewɔ manyini, nti deɛ ɔpɛ so ɔde meyɛ, ɔde meyɛ saa panyindie no a, ɛne ne kɔ. So wɔn ntumi nkɔfa obi a sɛ manyini sen no na wayɛ no akɔkora sɛ me ɔbɛyɛ me me me papa no no. Nipa nipa dɔm a wɔn hwehwɛ sini na wɔn tɔ kasɛt no, wɔn nim sɛ asem asinie a ɛyi kokantan nyi nsɛn no bebree ɛdɛ na kokantan kɔyɛ ne ne ne ne papa. Yoo kokantan sɛ wonim sɛdeɛ kokantan hiti no sɛ. ma mandwodwo n'akoma kakra a, anhwɛ yi a deɛ ɛbɛba no ɛnyɛ firi sɛ wotumi hu sɛ nsɛm bi ahyɛ no so akyɛ akyɛ sɛ ah because of that no koraa no nti no yɛnkɔ sini no mu biem yɛbɛtoa mo so na sɛdeɛ n'akoma no si ayɛ no sɛ mamfa nsi ha na next time biara no mama akoma no ankɔ fam na yɛantoa so amfiri hɔ a ɛbɛyɛ nsɛm pii nti no mepamokyɛw Saa eh, sini no a ɛnkɔ yie ne Hawa nneɛma no, yɛbɛsan ama no abɔ yɛn mu biom, na akomatɔyam nti no, eh, yɛde bɛtwentwɛn so kakra ma mo ansa. Eh, Koo Kanta, before that no, eh, wontumi nka sɛ wogyae eh, wahwɛfoɔ ɛkwa. Ka biribi kyerɛ wɔn eh, ansa. Next time no, yɛasan atoa wo part two no so. Firi sɛ wo bo afu deɛ, nanso w'ahwɛfoɔ deɛ, menim sɛ wo fans deɛ, wopɛ wɔn asɛm pa ara. W'adaworoma, ka biribi kyerɛ wɔn. Yoo, ahwɛfoɔ anaa me fans, deɛ ɛdi kan, mepa mo akyɛw sɛ abufuo no aba me mu a meka saa a, ɛya, momfa nkyɛ me. Afei nso, deɛ mɛka akyerɛ mo ne sɛ, monnya aboterɛ, na biribiara bɛkɔ fam, biribiara bɛdeda n'akwan mu. Sini adwuma no, ɛresan abɛpagya ama moasan ahu yɛn. Mobɛhu Kookantan different from baabi a ɛsɛ yɛahyehyɛ a yɛde firi ba ɛna afei so kakra a mɛsa aka ne sɛ ɛyɛ me nua baa bi yɛfrɛ no adwoa yanki mete ne so a na masɔre wɔyɛ ɔno nso so yɛ obi a ɔno nso yɛ sinitwani ɔno nso so na ɛsɔ masene baabi wɔ hɔ a ɛno no deɛ ɔhu sɛ mekaa sɛ wo sini mu nsɛm ne saa nneɛma no nyinaa no yɛbɛtoa so na yɛbisa bebree yɛbisa bebree na Deɛ wo fans no a wɔhwɛ wo no na na mepɛ sɛ woma wɔn anidasoɔ wɔhu sɛ still na wɔn talk so na wɔn hwɛ wo na wɔn nya gyidie bi wɔ wɔn mu sɛ deɛ wobɛyɛ no ɛɛ nneɛma akɛseɛ akɛseɛ na wabɛyɛ Koo Kanta sei n'ahwɛfoɔ nyinaa no ɔdeɛ nneɛma akɛseɛ na ɛbrɛ mo mo ntɔ nkɔ so ara na monhwɛ no na monnu mo ho dabiara da mepakyɛ yɛde part two no bɛtoa mo so sɛdeɛ mo ani abere dabiara ne da meyɛ pɛ Koo Kanta o yɛ pɛ Koo Kanta ɛnɛ deɛ moahu no Afei na yɛba abɛkɔ bɔmb bɔmb line na ama no atoto bɔmb no biara de ama yɛn. Nti no montwɛn, monkɔ baabiara. Mohwɛ patoa na na mode tuu no nso so awowom atoa so de ama mo na moahu sɛdeɛ ɔno nso so no n'abrabɔ rekɔ. Yɛda mo ase bebree ahwɛfoɔ ne atiefoɔ biara a motie yɛn. Yɛda mo ase bebree. Moma bye.